א גוטן אוונט, דינסטיג כ ג אייר תשפ ג. מיר טון אויב מיט די רעבעצן, אפשר צו גיין צו נאך א ענין וואס מען דארף וועגן דעם רעדן, אבער פריער וויל איך רעדן מיט די וועגן די בעלזע רעבעצן, איך וויל דא פשוט אוועקשטעלן די זאך, ווייל מיר זעען דא א געפערליכע זאך. מען זעט ביי אנדערע קוקט עס אויס א נייע זאך, א רעבעצן, אה, חסידים מיט מענער, ס'איז נישט צו געוווינט ביי אונז, פאר די דאך חסידות'ן וואס דארטן איז פריש, עס דארטן א רעבעצן בכלל, טאר דאך נישט אפילו א נאמען פון א פרוי טאר מען אפילו נישט אויס פארמויל, א רעבעצן, דאס איז דאך אפגעפרעגט אינגאנצן, אבער ליידער, נישט ליידער. מיר האבן שוין געזען די לעצטע די לעצטע דור האט מען שוין אפילו געזען כינוס כינוסים פון רעבעצנס געווען נישט פאר אפאר יאר צוריק האט מען געמאכט א כינוס פון די רעבעצנס פון די רעבעס אין ארץ ישראל ווער ס'געדענקט די גערער רעבעצן די בעלזער רעבעצן די וויזשניצער רעבעצן זענען אנ ש רעבעצנס מען שוין געמאכט אזעלכע זאכן ריכטיג ס'געווען פאר ווייבער אבער דאס אזוי הייבט זיך עס אן אמאל האט מען אמאל האט מען אפילו נישט געטראכט פון אזעלכע זאכן אבער איך וויל דא פשוט שטעלן די זאך אויפן פלאץ. פון צוויי בחינות, מען דארף געדענקען אז די בעלזער רעבעצן איז נישט די ערשטע צו זיין א רעבעצן אויף חסידים, עס איז שוין געווען פריערט, עס זענען אזעלכע רעבעצנס, און דא וויל איך דערמאנען די סאטמארע, די וואס קריטיקירן זאגן משוגעים, ווי קוקט עס אויס היינט, ווי טוט מען אזעלכע זאכן, די סאטמארע רעבעצן ר' יואל סאטמאר'ס איר רעבעצן, זי האט געהאט חסידים, זי האט געפירט א רביסטעווע, אפילו נאך נאך זיין פטירה האט זי געפירט רביסטעווע מיט חסידים, און געהאט חסידים, ווען ווען די מאן האט געלעבט האט ער נאך געקענט זען ווי זי האט זיך געשטופט אין אלע פלעצער, זי האט אפילו געזעצן צווישן די מענער, מען זעט עס אין די פיקטשערס, איז זי נישט געווען אפגעפרעגט, מען האט אלעמאל געזאגט איי א גרויסע רעבעצן, מען האט געזען ביי איר ווי א רבי, מען איז געגאנגען נעמען ביי איר ברכות, נו, מעג מען דאך ביי די איך, דערציילט מיר א וויזשניצער חסיד. אז בכלל ווען די בעלזע רעבעצן אז מען פון ווען פון קומען צום וויזשניצער רעבן דער ישועות משה איר טאטע זאל קומען וויזשניץ קומען אים בעטן גאר גרויסע ברכות האט ער נישט אלעמאל געזאגט ער האט געקענט ער ווייס נישט ער קען דאס אויספירן געווען אמאל א איד וואס ער דערציילט דאס ער געווען א גאר גרויסע צרות און ער געקומען זיך בעטן ביי ביי ביי ביי זיין רעבן ער זאל אים העלפן וואס ער קען טון פאר אים ער האט געזאגט גיב א קוק איך ווייס נישט צו איך קען דא טון אבער איין זאך קען איך יא טון איך פאר יעצט אין ירושלים און דארט וועל איך טרעפן מיין טאכטער זי קען אזוי האט ער געזאגט, אזוי האט ער געזאגט אפיר. דאס איז די סיבה פארוואס זייער אסאך, איך וויל זען א אינטערעסאנטע זאך, אין מאנטריאל איז דאס נישט די נאר די די די בעלזער, וואו די וויזשניצער, די פלעצער וואס מען זעט דארטן אין די אלע פלעצער דאס וויזשניצער חסידים, וויאזוי צו חסידים זיי זענען וויאזוי כ'מיין וואס האבן געמאכט דארטן די כנסים אויך געמאכט דארטן די די אין חדר דאס איז וויזשניצער קינדער ס'איז דער דעם דעם רבינ'ס טאכטער איז קומט רבי זי ע שפילט נישט קיין צביעות און וועל איך זאגן וואס ס'איז א שיינע זאך ס'איז נישט קיין שלעכטע זאך און ווי זאגן אנדערע אז זי פילט גאר אביסל בעשענען פאר אירע ברידער זי האט גאר געדארפט זיין דער רבי נישט זיי און ווען מ'שטעלט עס צו אין דאס אנדערע זאגן אז זי איז גאר בטעות געבוירן געווארן א א א וויאזוי זאגט מען א א מיידל און נישט קיין אינגל ווייל זי וואלט געקענט זיין א גוטע רבי, זי קען די שפיל פון די רבי און שפילן רבי בעסער ווי אלע אנדערע, אקעי איך גיי נישט אריין אין די ענין, איך מיין נאר צו זאגן א בעיסייד, מען קען לאכן, פארוואס נישט, לאכן איז א געזונטע זאך, איך ווייס וואס איך מיין. יעדער איינער וואס לאכט אביסל איז נאך דריי מינוט צו זיין לעבן, אזוי זאגט מען אויף יעדן, דאס וואס מען לאכט איז נאך, האט מען נאך דריי מינוט צום לעבן, און פארוואס נישט, אז מען מאכט פאר מענטשן צו לאכן און מען אידן לעבן לענגער איז דאך נאכאמאל גוט, פארוואס נישט, אבער. קריטיקירן, אטאקירן, נע, באבעסיג, הלוואי זאל דאס זיין די גרעסטע עוולה אין בעלז, אין וויזשניץ, אין סאטמער, אין גער, אין א וואס ס'זאל נישט זיין, מיט אזעלכע עוולות קען איך נאך לעבן, א גוטן אווענט.